Hello ngaihthlatute, in savain chi bei vek u le. Ka channel a in lo lian avangin ka lawm a, chuan new subscriber tu te zawng zawng chunga khan a hmasa in lawm thu ka rawn sawi bawk a. Vawiinni ka rawn share ve duh cheu chu rilru hahna bulpui bera ah ka hriat leh a chhan leh avang thenkhat te leh a chhawkna hlawhtling bera ka hriat te ka rawn share ve duh cheu a. A bul tang a tawp thleng mai lawng thlak sak turin leh in lo hluak pui ve ngei ka beisei. A pakhatna atan chuan kan nun hlui kal ta te kan kal san thei lo a, kan rilru natna leh hliam te a dam hlen thei loh avangin nun hlui ah kan kir leh thin a, rilru hana ah kan lut leh thin a ni. Chuan a pahnihna ah chuanin kan hma lam hun tur kan dawn nasat luat avangin kan rilru a hah in hma lam kan hma lam ke kan pen thei lova. kan harsat phah thin a ni. Chuan a pathumnaah chuan kan duhthusam kan tlin lohna avangin leh beiseina anga thil a thlin lo vangin kan rilru natnaah kan tang leh thin a. Chuan a palinaah chuanin mal ngawih ngawih a inhriatna te, tumah hmangaihtu nei lova inngaihna te, tuma'n min hrethiam pha lo ka rilru natna leh ka rilru hahna tia inngaihna te, nun beidawn, Rukna te, nunmuina, mite hmun mite mithmuh a hlim hle si a, chhungril tak erawh chuan lungngaihna a khat si te. A pangngahnah chuan miten min hua ang tih hlau reng reng a, hun leh ni hmanga mite tih lungawi tum luat avanga mahni hreawmna hlirhmachhawn te. Mite hmusit hlau reng reng a hun leh ni hmanga rilru taksa chauh phah a, rilru thlamuang ngai lo thawpik na leh rilru hah na khat reng na te. A paruk na chuan hmangaih ten pial ral min kal san na avanga rilru na lutuk a, a nghawng te hun leh ni ten a liam pui ang tih a la nghak reng te. Heng zawng zawng te hi mi ten kan tawrh dan in ang lo vek mai thei a, mahse a tlangpui chuan in khang ho te khan kan rilru hahna te a ti zual thin a, kan depress phah in kan anxiety te a tih san phah thei a, chuan a dam na awm em tih chuan in a chhan na chi hrang hrang leh ngaih dan chi hrang hrang a awm ang, keima ka hmuh dan leh ka experience dan ang te te ka rawn share dawn a. He hringnun kan nih chhung hi chuanin kan ngaihtuahna ah kan nun hlui te kan emaw kan hma lam hun te hi kan ngaihtuahna te hi inpawlh reng ang tih ka ring a. Tehgin nan nun hlui te kan thlalak emaw kan sul hnu emaw eng emaw in a trigger kan thluak a rawn trigger khanin kan hriat reng na kan memory mi kha rawn chawk tho leh thin anga. Mahse khatih khatih lai. khanin ka tiang atang reng lo turin keimahni leh keimahni kan in remind kha pawimawhin ka hria a, kan nun hluiah pawh kan hlim laini te kha rohlu angin ngaiin kan rilru hahna leh kan harsatna kan nun hlui te erawh kha chu min tichaktu maw kan armor zawkah khan hman tum zawk ila. Thil i tih danglam theih loh. A pariatnaah chuanin thil i tih danglam theih loh. Sap tawng chuanin han haw zuai ila sap tawng. It's out of your control. Rilru hahna hianin kan energy a heh em em a. Tehkhin nan han, tehkhin nan han sawi zuai ila. Mite rilru eng ang pawnthlak danglam tum mah ila anmahnin. an nun thla tih danglamna thinlung an nun tih danglam duhna thinlung an neih loh chuan i ti danglam thei lo va, tehkhin nan nula leh tlangval pawh i hmangaih leh i duh em em te khanin min duh ve rawh tiin va ngen ngawih ngawih mah la, anmahni duhna a nih loh chuanin engmah awm awmzia awm lo khatiang kha a ni a, chuvangin kan rilru kan energy khatiangah khan kan hman nasat avang khanin rilru hahna te a tidam a tidam. a ti tam thei a ni. Chuan khatiangah khanin i energy hmang phal lovin positive taka i rilru hman chuan i rilru pawh kha a dam phah sawt ang tih hi ka ring em em a, keipawn ka pawm em em a ni. Chuan eng ang pawn damdawi ei mah la damdawi chi hrang hrang mental. dam atanga dam lohna avangin damdawi chi hrang hrang a awm a chung te chuan a chhuak mai thei a mahse kum khuai in a chhuak danglam thei lo tih hi ka ring em em a chuan a dam hlen na pakhat chauha keimah a ka chian em em na pakhat chu leh a chhuak danglam thei tu lian ber a ka hriat chu Pathian hnena in nghah hi a ni a i rilru hahna leh beidawn na a lian eng ang pawn lian mahse Pathian hauh Pathian auh hi hreh lo la. Pathian chuan eng ang pawn awm la a judge lo vang cheng a, i thuruk ber leh i fel loh lai ber a i nghat i i inngaihna pawh khanin ani chuanin ban pharin kut pharin a lo lawm reng ang che tih kha theihnghilh loh la. Chuan a malsawmna te te hle angin mang lang mahse a lian ber leh hlawhtling ber chu nun thlamuanna eng ang pawh a hre thei a, i inngaih lai khanin nun thlamuanna thuruk i neih kha mi hausa ber te He lei nih chung chuan khatiang rilru thlamuanna kha mi hausa ber nihna a ni a. Mental health atana pawimawh em em mai pakhat ka rawn belh chah duh bawk chu, mihring te hi battery ang kan ni a, kan battery kan down theih a, kan battery te a down theih a, khatiang hunah khanin reboot na leh recharge na hun keimahni leh keimahni kan in pek kha pawimawh em em a ni. Engtin nge kan in recharge a, kan in reboot ang tih chuanin thil tam lutuk kan ngaihtuahna leh Thil tam lutuk kan tihna ah khan in khatiang ah khan mahni chawlhna hun in siamsak te kha pawimawh em em a, chuan kan hlim zawng tih te kha pawimawh a, khatiang hun ah te khan in mahni leh mahni kan in duat a, kan in hriat thiam kha pawimawh a ni, kan mental health atang chuan kan rilru taksa kan ri but a, kan ri char chuan in ih mi te tan pawh khan in malsawmna kan thlen beh belh zel thei a, keimah ni pawh kan hrisel phah thei tih kha theihnghilh lo ila. Ka video danga ka sawi tawh, ka sawi nawn fo duh chu keimah keimah pawhina ka mamawh em em reminder tur maw? Pathian malsawmna kan dawn te chhiar thiamna hi a ni a, aah zinga kan tho te dam leh hrisel taka kan tho te hi ho leh te hle mahin lang mah se mi vannei kan nih zia na te kha inhriat nawn fo tir ila chuan damdawi inah natna khirh khan taka awm lovin damna leh hriselna kan nei te kha lawm thiam ila. chuan ei leh in tur i nei a mutna tur i nei a sil leh fan i nei a hona tur in tia koh tur i nei a khatiang ah te khanin lawmthiam hi pawimawh em em a chuan i din mite dinhmun i awh lai khanin nangmah awt leh chhawng tu che an tam tih kha hria la. Ei i van neihna leh Pathian malsawmna i dawn ziah kha nangmah leh nangmah i inremain chuanin i rilru pawh a dam sawt phah theih tih kha ka ring em em a. Chuan a tawp ber atan chuanin ka channel lo lengtu zawng zawng te aa nikhat dan zela i hmai sawn zela hlimna leh aa lawmna in a hmuah che ka duhsak che in ka beisei a. Rilru hahna nei zawng zawng te he video atang hian hmangaih ka hmangaihna leh lei natna ka hlan cheu in lo beidawng lo la he leiah hian i mal lo a nih tih kha hre reng la tawngtaina in ka theih tawk in ka lo hre reng thin ang che nga chuan tawngtaina tih requise duh nih chuan lo comment la i mi tawngtai tam mi te leh tawngtaina group te a ka hriat chhun te hnenah ka lo hlan leh chho ngang a, tawngtana tam tak i dawn phah thei nan maw? Chuan a nih leh kha tih zawng kha lo ni phawt se a, video next video ah kan hmu leh theuh dawn nia aw, bye bye phawt mai le.